Inthlang tur in buatsaihna lo hmachhawn ta rup mai a. Kum engemaw zat kal ta atang khan he Local Self Government kan an tih ar pan Local Body, LMC, hi hmathlir neiin hun kan lo hmang thin a. Ni chuan lunglei khaw chhungah pawh hian chu hma thlir nei a, he hun lo thleng tur nghak leh lang thei tawpa hma la ti te eng emaw zah la awm mah se la, mi eng emaw zah chuan nual min lo liam san ta a ni tih te khan an ti a. Ni chuan hei. Kan fiat angin kum sang ni chuan pakua sawrkarna hmel thar kan han hmu a, chumi hmain chu mamawhna lu lei hi Mizorama Second Capital of Mizoram tia kan lo hriat thin leh khawpui ber dawttu nia kan infiatna angin he rorelna a hi Local Self Government a hi kan hmathlir liam pui a lo ni thin a ni. Chutiang takin kan manifesto-ah pawh MNF ten kan dah a nih kha. Chu chu ngai pawimawhin kum sangni sawm pakua sorkarna kan an lak ve leh khan ngaihtuahna thui tak kan hmang chho va, chutih mek lai chuan sanghnih kan beisei lo takin sanghnih kum sanghnih a lo thleng a, natna ṭihbai awm tak Covid pandemic-in min an hrual ta tak tak a. Kum Sangni a bang liam mai dawn emaw kan tih laiin Kum Sangni pakhat kan han pan tlang leh a. Tiang chuan he LMC hmalakna machop a hi bultan kan han tumna pawh duangin kan hma hman ta lo a ni. Tichuan kan hotute'n uluk taka ngaihtuahin November ni sawmhnih pahnih Sangni sawmhnih pakhatah, Erawh chuan UTNBA Notification hmanga lunglei chu Small and Urban Area puangin Municipality-in a nih tur thu puan a lo ni chho ta a. Chutiang zelin kum sanghnih pahnih March ni khatah khan sorkarin Notification puitling a chhuah ta a, chumi rual chuan a huam chin turte pawh Ruahmanna ber tak luangin tiang hian hmachawp kan kalpui ta a ni. Kawng leh lamah chuan party hrang hrang ten he LMC hi hmachawp ngam lo turah min ngai te pawh an awmin ka hria. Amarawt chu MNF te hi kan ti tawh hi chu ti mai zel thin kan ni. Hei in hria. Separation of Judiciary te pawh kan hria, heng dan leh hlai keng kawhtu te kan kut. Keimahni hnuai ni loh a a hrang a dah te pawh hi sorkar lo kal tawh khan an ngam lem ngai lo a ni. Amaherawh chu Justice dikna tundin a nih theihna turin mnf sorkar hian he ram leh hnam tana lo mut ngam ang chen zetin he Separation of Judiciary hi kan dah ngam a tiang chuan kan thil tih dik loh mla te, minister tena kan thil tih dik loh pawh police tena min nung khirh theihna tur ang dan pawh kha siam ngam party kan nihna hi vawi ni ang. Pathian leh kan ram tan kan tihna a taka zawhtu kan nihna lam hian ka hre thin a ni. Chutiang takin tun tumahpui LFG kan han hmachawpna turah hian kan pa Thupui dangte'n sawi zelin ngam chiah lo lai te pawm a ni. Amarawh chu mipuite tana hamthatna lo awm zel tur nakin khawpui chhang zela a nih hriain kan hotuten buaisel takin ke kan pen a ni. Tiang chuan tun hunah hei kan hmang lawkah rar leh maia inthlanna kan lo nei chhoh dawn a ni a. Hemi chungchangah hian sawi a tam a, a nihna takan chuan Pain fa nupui a nei sak a, a hnena awm reng reng a lo rem lova. In kan a lo ngai thin ang bawkin Lunglei hi Mizoram khawpuite zinga a lian pi lawr lo awm chho chhun kan ni angin Hoinea pawh hian chu nihna identity chu a taka chengtlang thei zel tura puitlin kan puitlinna lam kawng kan zawh theihna tura intarfiam turin kan sorkar hian Lunglei mipuite hmathlir ah min rawn chhawp chhuah sak ta a ni. Chuvang chuan Lunglei pa ka ni ang i, he lmc hi kan tum ding ang a, he lmc kaltlang hian development kawng chi hrang hrang kan hmuh chu ko khat ni rawh se, ka rilru lian ber chu kan ngaihtuah hi kan tlakṭhiam dawn ni. District dangte in tawn tham khawp in kan ngaihtuahna kan tlakṭhiam ang a, he Lunglei District hi hmun sangah kan chawisang dawn ni. Chutiang tur chuan Vawitea hian kan sorkar hian beiseina lian tak pawh min nei ni tih kan hriat ka duh a ni. Tichuan, LMC hnuaiah hian ti tur kawng chi hrang hrang a awm a. Twelve Schedule of Indian Constitution hnuaiah The Mizoram Municipalities Act two thousand seven,

Rual pan lo te, kuttual lei chhang te, rilru lama rual pan chhiar lo te dawhkanna tak tak, social welfare na tura an neih ang tih lamah hian a taka bur bet deuh a, ngaihtuahna hman kan tum chho dawn bawk a ni. Inchuba khan chuan khawpui mi harsa te chawmdawl a chungchangah hian ngaihtuahna tam tak kan hmang thin a, engreng a bo ang chuti ka ti tih te pawh a awm a ni. Amarawh chu LMC hnuaia in provision tam tak mi harsa te dawmkan theihna tura hi ruahmanna a kal thei dawl ni tih Vawinia hian ka sawi duh a ni. Chung provision a chu he LMC inkaihhnuaina hnuaiah hian a awm a ni. He property tax kan an ti te pawh hi tam tak chuan hmuhna chin kan nei a ni awm e. Amarawh chu ram changkang te chhan. Selna i kan kan va bih chian chuan entir nan Canada te usa te Japan te leh aa heng Europe country saw hrang hrang ah hian cooperative mentalities cooperative concept hmangin ram inrelbawlna leh inkaihhruaina an lo kalpui a, chu niang dungthul chuan he municipalities pawh hi. Kan ta kan nei te mahni thul mawnga dahkhawm ruih loin kan sem kual anga mi dang te tan, mi harsa te tan sorkarah tax kan hawng lut ang a. Chumi mam chuan he Tlulei Khawpui hi a theih ang angin kan zei dawn a ni. Hetinan Canada ramah chuan ilhnawpa. Mistiri pangngai kan han ti mai te pawh hian ni khat ah te kin nan cheng za sarih lo hlawh ta si la, cheng za sarih atang khan cheng za thum kha tax an pe lut ngam a ni. Chu mi in huam na chuan an ram a tih ropui na kha rawn thlen lo thei lo lai thawm a, entir nan health care ah harsat na nei lo awm ta ang che la, free clinic, free health support a kha. heng Canada te mai tilo in Europe countries ah te eh western ah ram hrang hrang ah te pawh chutiang taka in enkawl na leh eh in kaihhruai na dan fel tak hmang in mi malin a a thil nei te nei tun lam ni lo in midang te tan a sem sawm a sorkar a tax pek duh a kha Ram a lo ṭhanna tur chu a lo ni a. Chumi ang entawn chuan Vawinia pawh hian India ram ngei pawh hi chumi lam awi zawk chuan ke thui tak a pêtna aṭangin India ram pawh hi ih engemaw chen chu hmasawnna râpui thar tunahin economy ah pawh sang takah a inhlang chho tawh a ni. Tin, chumi rual chuan mi harsa te khaichhuahna hmanrua tura hi he municipalities hnuaiah hian a awm dawn. Tin, chumi rual chuan rambulh leh sasawng bawlna lam te, tin, public ina hmanrua kan hman tur han in awm hahdamna ang chi amenities kan an tih te, tin, chutah khan chuan hei parking lots kan tih te, street light te leh hemi khawpui chhunga vendors eng eng emaw thil zuar te,

Thai fan kan tih te lam Thai fan central atang kan hmuh tur ang chi te a inhengna kan neih piah lam a nia. Hemi Municipality Council hian ruahmanna vel tak a neih chunga NEC a a nia maw, Central Sorkar a nia maw, khatiang anga project siama suk tam tak hai chhuah theihna theihna hi a nei a ni. Chungang chu chak leh zualin tunah hian hmalak kan tum dawn a ni. Engpawh ni se lak tur hunah hian thui rei tak suihna hun a ni lo va, hei kan thuia rangin helai ramtarah hian kan mi duam tak hei kei phei chuan ka thian pa ka hui a lo ni reng a, khulaiah Shillong-ah te college kan lo kal ho thin a, hmel kan hmuh khan helai ramthar a kan ti daih. Kan nei hi a hman tha em? A hmel an en mai pawhin hling tur a mawi ni tih a kha ka lo hmuh dan a nia. Tiang chuan hei pisi la din dik hi helai mipui te pawh hian khawhai taka duhsakna in lo pek ka duh a. A tak tak an chuan LMC hi a hringtu kan ni. MNF sorkar hi a hringtu kan ni. Chuvang chuan kan hun tawi tel a neih chhung hian nute tui tak taka chawm kan duh a ni. Chutiang anga a lo tlingtu te kuta min thah phal thu chuan Vawinia hian veng mipuite, uan mipuite Kan chak mawlh mawlh duh cheu a, in khawngaihna leh in duhsakna vawr hlu tak lo pe ngei turin vawinia hian kan ngen cheu ni e, a lawm e.